It's spoken on Curaçao, Aruba and Bonaire. Bon dia e video aki ta un video di den papiamento anto den e video aki mi ke papia over di e RFID chip. Pasobra e chip ta worde ta e chip Egypt ta e e mark di of the beast. Bijbel ta papia riba dje. E cos e cos aki cu bo ta mira bo no tin cu tume paso e ta un cos bo ta haci un un cos pa pa pa pa pa Satan bo ta haci un un un un un how bo ta bisa un bo ta bo ta traha un covenant un

and he caused caused all both small and great ta tur hende um si bo tin laga bisa si bo si bo tin hopi sèn of nada of bo ta um laga bisa hende normal of hende ku ta den e e e Den e regeringnan ku sa hendenan ku so ku nan tin un status haltu, en di kosas òf bo small en great, rich en poor, si bo tin sèn òf nò, free en bond, laga bi si bo ta bo ta den prison òf nò, to receive a mark in the right hand or in the forehand. So, e ta bi, e Bijbel ta bisa, Bo ta haña e kos den bo man drechi of den bo kabes. Den bo kabes e kemen pa traba den den bo hèrsenonan. Bo tin kos riba di YouTube, bo tin un vidio bo ta wak, un un gai ku bo pone kos den den e den e toro, den e toro su kabes, Un un brain chip, anto bo ta wak e para e e e e por laga todo para manera ke tambe bo tin un fijo ku kakalaka den dje, kakalaka ku e ku e ku nan ta ku telefon ku su telefon e ta laga e kakalaka bai kua banda ke so Ora bo ta mira e cosa ki esey tin cu pone bo pensa caba, Si nan por haci e cos cu e cacalaca anto cu e toro, kin nan por haci cu bo si bo tuma e coy ki? Verse 1. Anto tambe Ke e eskrito e ta bisa bo? Bo tin bo tin ku tuma e den bo man drechi, pero no mester den bo man drechi so, bo por tambe tambe bo por tuma e den bo man robes. Esei te ke men kei tin hende ta kere ta o si mi no si mi si mi pone den mi man robes e ora mi ta hasi nada malu, pero no e kos no ta asina, no ta traha asina. Bo tin cu tume sowiso nit. Ora bo a tume, bo ta den perdi. Laga al bisa ora nan cue bo, anto pone den bo, anto bo no no a kere. E hoña bo e ora bo tin un chance cu Yahoua shai, Yahoua basham, Yahoua shai bin ta ta yuda bo, ta yuda bo pasobra bo tume manera bo ke. vrijwillig si bo tuma e vrijwillig e ora bo ta kla vers diesisiete esaki ta revelashon chapter diesatres y vers diesisiete and that no man might buy or sell save he had the mark or the name of the beast or the number of his name Si tambe un kos ku nan ta hasi wak bo tin hende ku ta bringa den den guera na na merka nan tin hopi di nan no nan ta nan ta bringando den guera nan perde un un nan man of nan pia anto nan ta dunando duna nan un un man of pia falsu anto nan ta duna nan e chep. den nan den nan hèsenen, den nan brein, anto e ora nan por ku ku nan brein nan por move e e e e man òf e pia falsonan. Pero wak nan ta wak e nan ta hasi nan ta hasi el manera bo tin tantu voordeel si bo tuma e. Anto asina hopi hende ta ta bai kai den e kos no. Kusonnan ke mer wak nan ta bisa ok bo por bo awor ki bo por usa bo bo bo bo pia falso mane ta un pia normal of bo man falso mane ta pia normal o man normal wak no bo no tin ku kana ku bo ku bo pote moni mas paso. Botin tubo si tubo gegevens ta riba dje sea nan nan sa ki ki ki tipo kos san sanger bo tin kua medisin bo bo ta usa bo ta usa sea unda bo ta biba pa hende bieu sea wak no ku ku ku. ku ta lubidá hopi kos, ora nan kai, nan sa di unda nan ta, kiko kio, ken nan famia ta, kiko kio, asin entonces hopi hende ta ta ta bai tum'é pasobra nan ta kere ta ta fasi no, e ta hasi bida fasi, ta mesun kos ku nan kuminsá ku e. cu e pinpas no nan bin cu e pinpas na nan ta nan ta explica bo so te ta fasi pa ta paga mas mas lie kio kio pero si ora bo tin sèn den bo sacu laga bisa un cos ta ta ta djes florin cu cincuenta sèn anto bo tin e precies djes florin florin cu cincuenta sèn den bo man pa ta mas lie cu hende cu cu cu su pinpas pasobra bo tin cu hinca bo bo pin code Anto bo tin cu warda pe e machine pe e computer tra e ta keda ende despues di ok betal ba pagu'e anto bo por cana pero ora bo tin escen den bo man completo manera mester ta bo ta duna e e mucha e bo escen anto bo ta sali fachenda ta cla bo ta mas lia so nan ta gaña yen cos anto hopi hende ta cay pe e cos no pe asina ta kek. Wak no, e hende blankunan, Beibel ta bisa ku nan ta e the devil, o sea, nan ta ta e devil. Anto e devil ta bin fen e e e palabra di di Griek diablos, en diablos nos ta bisa diablo, pero diablos ta kemen deceiver, o sea, hende ku ta, ya, gañador, wak no, nan gaña hopi. E color di di di di di Yahuashai, cu bosnan ta yama Cristo, su nomber ta Yahuashai, su color, wak no, su su su color, anto nan gaya hopi cos, hasta nos historia, nan nan gaya nos, nos ta tabata prome cu nos tabata na Curaçao, nos tabata di di Africa, cu nos ta di Africa so, pero bosa caba cu no ta asina. Paso prome di Africa ta unda nos tabata. Prome di Africa nos tabata den Israel. E isla nos tabata ta e Romeinonan a a kore ku nos no. Nan a bin kapta nos hinka nos hinka nos den slavernij e kon nan ta hopi nos hopi di nos esun ku a por a hui nan a hui na West Africa. Anto einan nos a keda mil sinku shen ai, aña nos a keda einan. Anto despues e esclavonan a cuminsa toh nan a bini cu e botonan. Pero esei ta un otro video mi ta bay splica, splica riba dje un otro biaha. Refelacion.

So ora ta ta awoki nan ta hasi yen reclama nan ta hasi yen reclama si si bo tume ta tantu bo bida ta bia hopi faci si bo tine cos awoki nan ta hasi asina pero ta nos ta bayendo haya un tempo cu nan ta bin pa tur e hende cu no a tume cos vrijwillig nan nan ta bin Pa kue e hendenan anto pone abo den un kamp, anto hinke kos den bo den bo kurpa, den bo man òf den bo pia òf ta unda, òf den bo kabes òf unda nan ke hink'é? Anto, promé promé nan ta baha hasi asina ki yu, wak awor ku bo tin tantu tienda, wak ku bo tantu lugá ku bo paga ku ku bo ben pasó, Bak no bon por paga cu cu seng den man. Anto asina nan ke haci cu e chep no ta tur camina bo tin bo mester di e chep si bo no tin e chep bo no por com cumpra cuminda, awa, gasolin of ki bo mester of asina nan ta bay haci cos.

Wak, si bo kumprendé e kos akí, ta kimentu Yahawah, ta Yahawah Baal Sham Yahushai ta traha ku bo pa bo mira e kos, lokual e ta, pasobra hopi hende, hopi di nos hende tin ku muri, hopi di nos hende tin ku muri, pasobra hopi hende no ta bai kumprendé e kos akí, hopi hende no ke, wak, ku tin tantu hende ta bai misa, pero nan no sa di Beibel, nan no sa lesa Beibel, nan no sa kiko ta skibi den Beibel, nan ta nan ta keda nan ta skucha laga un pastor papia nan ta skucha yen koe kens yen koe pendeu nan hombru ta papia anto bo ta haña homber mishi ku ku ku mucha chikí. Hopi hopi di e cosnan ta pasa no na Cosao tambe na Hulanda na e cosnan ta pasa na na America tucu mi na Cosao Aruba Bonaiada wak na ta tucu caminda e pastornan ta haci e coe sushi nan anto bos nan ke tende fe fe e pendeonan no hali un mai no. Bo tin ku lese Beibel anto puntra Yahawah Bashan Yahushai pa duna bo pa habri bo wowo no pa bo pa bo pa bo realasá ta ki ta pasando pasó tin tantu kos ta pasa den bo kara anto hopi hende nan no sa nan no tin idea anto hopi di nos hende tin ku muri lubidá kos For it's the number of a man, en his nomber is six hundred, driescore en seks, dus su nomber ta seiscien, anto un score, un score, ta binti, anto tres score ta nifica setenta i seis, so esei ta kemen seis i seis i seis, wak, esei ta e nomber di e biesta, bestia, anto ora bo ta wak e koiki streepiskode, Oda wak, ta tur e streepjes koude tin e kos aki, e dos streepje dilanti, meimei, anto patras, anto e dos streepje, strepi, ta nifiká seis. Anto dus dus tur kos ku bo ta kumpra, tur kos, tur kos tin e streepjes koude, anto dus dus e e hendenan a a hinke e e e e e seis seis seis riba tur kos ku nos tin kaba. Anto a wokinan ke hink'é den nos kurpa. Wak no, aki na Hulanda mi no sa di Kòrsou of Aruba of Bonèru pero aki na no Hulanda ya por ta e makamanan ku bo tin ei riba nan ta hasi ku nan bestia mesun kos pero aki na Hulanda hopi hende ta ta hinka chèp den nan den nan kachó of den nan pushi. Bo sa nan ke men ora nan nan ta perde e bestianan nan sa unda nan ta biba of kio kio den kulkeso ta hopi hende ta kei asina nan a hasi pa bo haña pa bo haña normal ku ku ku ku bo bestia tine pa bo tambe ta bai tume pa bo mes Asina nan ta. Si nan ta ñen kos wak no pa pa pa hende no mira kiko ta pasando eigenlik. Pero ya esaki ta un un video esaki ta eigenlik tur e kos ku mi ke papia over di awoki djis djis bis nan bo bisa bosnan pa bo pa bosnan sa kiko koi ta kiko ta nifika anto wak no si ya hawo basha mi a basha habri bo wowo pa bo kumpli kumpli konkludé e kos aki.